Muzıka, halq ara tildir, bütün dünya içün bir til. Onıñ yardımınen biri-birini yahşı añlay bilemiz. Siz bilgeniñiz kibi, Yaponiyada qadimiy ve zengin medeniyeti, Avropada da zengin medeniy mirası, amma avropalı medeniy adetleri asiyalılardan pek farqlanalar. Bunen beraber biz öyle östük ki, diger halqlarnıñ medeniyetini duymağa alıştıq. Avropanı ziyaret etkende, er vaqıt özüni yañış illerni açam. Onıñ içün seyaat etmege sevem. Ukrainağa meselâ altı ya da yedi sefer kelgen edim. Menimce, Ukrainadaki avası Almaniyadaki ya da Frenkistandaki avasından farqlı. Menim içün o pek müim. Bizge, çalğıcılar içün, Şarqiy Avropanıñ ülkeleri pek imitlidir. Bu topraq dünyağa çoq istidatlı çalğıcılarnı bergen, olar bütün dünyağa bile.
Meselâ, biz Sergey Prokofyev ya da Sergey Gorobets kibi adamlarğa ürmet etemiz. Diñleyicilerniñ istegi er bir memlekette farqlı. Misal olaraq, ukrainler çoqça klassik muzıkanı saylap alalar. Bundan ğayrı, daa çoq lirik, üzgün avaları rağbetlidir. Yaponiyada endi çoq yıl devamında aneü medeniyeti çiçeklene, o vezinli ve güzel avalarnı istey. Bu üslüp yapon medeniyette ifadeleney, menim muzıkam, çoq üslüplerniñ qırıştıruvı. Men sıq New Yorkta bulunam, çünki anda çoq caz icraçılar bar, olarda öz avalları içün tavsiyelerni ala bilem. Sığça, ilham çuqrağı yer degil de, mennen alğan tecribe, tanış olğan adamları. Şeer ne qadar güzel olsa da, menim içün onıñ bağlı meraqlı ikâye olmasa, men ilhamını almam. Onıñ içün menim avalarım öyle bir yernen ve onıñ tecribenen bağlı. I can get inspiration, I can say or composition. Lâkin diger memleketlerde ilham araması men öz medeniyetini sevmegenimni aytmay. Men yaponım ve mennen yazılğan avalar, demek, men ana sütünen içken medeniyetidir. Men öz ana-babalarını pek sevem, olar mına ayat bergenler, Ve menim içün ilâhlar kibi. Menim ana-babalarım menim avalarıma çoq ilhamnı bereler. Yigirmi asırnıñ beli çalğıcılarnıñ arasında meni Duar de Tsifr ilhamlandıra. O, macar, lâkin Parijge kelgen ve anda kömgen edi. Öz otuz doğğan künüme men Tsifra kömgen yerine kettim ve anda bir qaç vaqıt keçirdim. Men bir özüm edim ve bahtlı edim. O, acayip vaqıt edi. İlk sefer men Harkivge altı yıl evel keldim. Menim dostum Oleg Polânskiy davet etti. O da pianinoci. Menimce, biz Olegnen pek oşaymız. O da çalğıcı ve men kibi ilhamnı farqlı muzıka usülvlerinde tapa. Biz onen internet vasıtası ile tanıştıq. O, bir kontsertni teşkil etmege teklif etken. Men ukrain çalğıcılarnen çalışmağa begendim, ve siziñ diñleyicileriñiz meni candan qarşıladılar. Körem ki, ukrainler muzıkanı terenden bileler. Diñleyicilerden öyle küçüni duyğanda, maña da kontsertlerini bermege hoştır. Menimce, ukrainlerde muzıka duyğusı özgündir, Sebebini bilmeyim, belki de, tasil tertibatı tesir ete. Meselâ, Ukrainada muzıkanı kerekli ders olaraq oquylar, ya da o, ukrainlerniñ doğma ideyası. Bilmeyim, amma maña bu ukrain çizgisi hoşuma kele, muzıka sevgisi.
Men sekiz yaşında oynamağa başladım. On eki yaşında men Ozelkovanı yazmağa tırıştım. Lâkin menim ocam o dişitli olğanını aytqan ve muzıkanı qaldırmağa tevsiye bergen. Menim içün o kerçek facia edi. Menimce, bala ile subetinde böyle acce sözlerni aytmağa olmay. Çünki balalıqta er şey samimiyliknen qabul etile. Tesadufen aytqan söz de balanıñ canını qıra bile. Men çoq vaqıt devamında oynamay edim, sportnen oğraşa edim. Soñra qurucılıqta çalışmağa başladım. Men bu işni begene edim, lâkin maña sanaat yetmey edi. Añlay edim ki, on beş yıl soñra bile bu saada iç bir şey deñişmez. O zaman men pianinoğa qayttım. Men on yedi yaşında edim. Lâkin öyle büyük tenefüske köre, bile, men qolaynen oynamağa başladım. Menimce, sebep, men onı begengenimde edi. Men onı yapmağa mecbur olğanımnı duymadım, men onsuz olamağanımnı duydum. Elbette, muzıka birincinden menim zeenaattım, men öyle aqça qazanam. Lâkin ayatta o eñ qıymetli şey degil. Men ayatta başqa adamlar içün faydalı şeylerni yapmağa isteyim. Menimce, hariyeten oğraşmağa, adamlarğa yardım etmege bizim ayatımıznıñ esasıdır. Men onı muzıka ile yapa bilem. Eger men onı becersem, menim içün o büyük quvanç. Menimce, yaşayışta eñ esası, menim etrafımdaki adamlardır.

Menim ömürim boş ve aynı olacaq, onıñ içün men öz tuvğan adamlarnıñ qadirine yetem. Men farqlı adamlar içün icraat etmege sevem. Bugün men ayrı ihtiyaclı balalar içün çala edim. Öyle kontsertler menim içün şereflidir. Bugün salonda olğan balalar muzıkanen başqa bir türlü keyflene ediler ve men onı duya edim. Ümüt etem ki, olar evge güzel hatırlarnı alıp ketkenler.
Bugün men Two Violins duetinen oynay edim. Tatyana ve İlya daa gençler, tek on dört, on beş yaşındalar, amma olar endi güzel çalğıcılar.
Olarnen oynamağa çıqqan fırsatına memnunım. Olarnıñ kontsertlerinde edim, olar güzel oynağanını sayam. Soñ izde bir icraatını etmege fikiri peyda olğan. Olar tek klassik muzıkanen sıñırlanmağanını ögene.
Tele aletlerde oynağan çalğıcı içün o az rastkele. Lâkin ukrainler denemege qorqmaylar. Tezden olar Yaponiyadaki kontsertte icraat etecekler. Eminim ki, anda olarnı muvafaqiyet bekley.
Ukrainada eñ çoq Andreyev enişini, Aziz Sofiyanıñ katedral kilsesini begendim. Ukrainler aqqında çoq bilem ve, elbette, Şarqta cenk olğanını haberim bar.
Mında kelüvi havflı olğanını yapon dostlarımdan eşitmege külkünçli. Elbette, Donetskte. Cenk olğan milliyetlerinde havflıdır, amma onıñ ülkeniñ diger milliyetlerine alâqası yoq. Mende Ukrainada çoq dost bar, er bir ziyaretimnen eñ sevimiy qarşılığınını duyam, o meniñ diñleyicilerime de ait. Rus medeniyetini sıqça diger memleketlerde uşatalar, lâkin men mında çoq defa bulunaydım ve ukrainlerni yahşı bilem. Menim fikirime köre, ukrainler daa alçaq göñülliler, onen olar bizge, yaponlarğa uşaylar. Bizim yapon adetlerinde bu adam hususiyetlerine büyük emiyetini beremiz. Men Ukrainanı ve ukrainlerni sevem. Mında er kelüvnen ayrı bir avanı duyam. Bazı vaqıtlarda onı sağınam bile. Ümüt etem ki, Ukrainağa er yıl kele bilerim.